tše re di kwago batho ba bantši ga re hlokomele dilo tše re di kwago ka baka la ntho e kwang e kgona go affecta tumelo ya gago jale ke ka lebaka le e le gore ngwanešu nna le wena re swantse re be ba bohlale re ithute go yela lentšu la modimo šedi gore re kgone go kgaogana le mabarebare a lefase le Mabarebare a lefase ke go tliša poifo ka ra pelo ya gago gore o e sa dumela Modimo ka bojohle, o thoma go dumela Modimo ka litaote. O re gape batho ba rile, mara Modimo yena o re, ene o feleletša o tshepha ye batho ba e bolelang go feta ye Modimo yena a e boletšego. Nna ke re gona ke re a re ithuteng go kwa ditaba tša nnete e lego tša go tšwa pukung ya lentšu la bophelo. Re tlo kgona go phela ra dumela Modimo ka bojohle, re se ke ra ela mabarebare a lefase ka gore a lefase ona a tliša poifo ka gare dipelo tša rena. And-e Modimo yena o nyaka batho ba ba mo hlankelago, ba ba mo nyakago gomme o tla ba phološa. Ngwanešu, ge re nyaka go phološwa ke Modimo, a re šaleng modimo morago ge re nyaka go go phološwa ke lefase a re šaleng lefase morago go tšwa go rena batho go rena setšhaba sa gago rena re nyaka go phološwa ke mang re nyaka go phološwa ke mang bana bešo ge re nyaka lefase le re fa solution a reng lefaseng Ge re nyaka Modimo a re fale solution, a re ye go Modimo. Kgetho ke ya rena batho gore na re nyaka go phološa ke mang. Nna ke re go rena batho ba re theeletšeng ba theeletše ka moka kere a re tšhabeleng go Modimo gomme re tla phologa. O ka no ba botša na mathobela re tšhabela go Modimo jwang ka baka la re nna Modimo ke a mo rapela bošego le mosegare ke a rapela mara nna ke re gona ke re ngwanešu o dira bokaone Efela Modimo o nyaka batho ba ba mo nyakang ka dipelo tša bona ka moka. Motho wa go dula lentšung la Modimo a le bala a le yela šedi gomme a tšwela pele a rapela a bolela le Modimo ebile a bota Modimo a tswalela ditsebe tša gage tša go kwa ditaba tše e leng goreng di tlo montšha tumelong gomme a tshepa Modimo ka pelo a dumela gore Modimo ke yena mophološi ke rata solution ya dilo ka moka a se nyake go kwa batho ba mmotša dilo tše e le gore di tlo feretla goba tša mošilofatša from tumelo ya gage gomme a tšwela pele a tshepa se modimo a se bolelago go sa kgathale gore lefase lona le reng ke motho ya dumelang go modimo A swana le Bibele ge e bolela e re, Motho yowe o jwale ka mohlare mošing wa nokeng ya meetse, ye e le gore ge pula di se sana, letšatši le fiša, disizene di fetoga, mara yena a se fetoge ka baka la gore a dutše Lentšung la Modimo, a dutše thatong ya Morena. Gomme motho yowe Bibele e re motho yowe ko bohlale gomme motho yowe a ka se ke a tšhentšha ke selo goba a ka se ke a kgwatha ke selo ka baka la gore o tutše lentšung la modimo ene batho ba bantšhi a re lemoge ntho e ngwešongwaneso ge o dula lentšung la modimo modimo o tshephagalela le go phetha lentšu la gage modimo o nyaka batho ba ba dula lentšung gore a kgone go le phetha Na Modimo o tla phethagatša lentšu la gage jwang ge rena batho re se a dula lentšung la Modimo? Re nyaka Modimo a phetha ditshepišo tša lentšu la gage, mara rena batho ga re a dula lentšung la gage. Re nyaka Modimo a araba dithapelo, a phethagatša go ya le ka mokgwa o a tshepišitšeng lentšung la gage, mara rena batho re tšwela pele re nyaka mabarebare a ka ntle gore na batho ba reng. Efela Modimo a ka se ka di phethagatša ge re le kgole le tšona. O nyaka motho ya ka tula lentšu la gage a tuka a le bolela a mo gopotsa re Modimo gape wena o boletše and gomme nna ntho e o e boletšego ke a e tshepa and ke a dumela re wena Modimo o ka se ke wa ntahla ebile o ka se ke wa ntšiša dihlong gomme Modimo o phafogela go phetha lentšu la gage batho ba bantši ngwana šere ke bolela mantšwa a re tlogeleng go abuse tumelo modimo ke modimo wa di-principle ke modimo o e le gore o šetša kudu lentšu la gage a nyake go phošetša lentšu o nyaka go le phetha and o le phetha go batho ba ba dulang lentšung la gage Modimo o boletše, o tshepišitše, mara rena batho re kgole le ditshepišo tša gage. Ke ka baka le e le gore Modimo a kgone go phethagatša maphelong a rena ka baka la rena batho we are away from him. Nna ke re gona ke re a re boeleng go Modimo gomme Modimo o tla boela go rena. Re ilo bala buka ya Malaki chapter 3. from verse number 13 e le palo ya lentšu ya letšatši la lekgono mesong ye lentšu la modimo go lebala bokeng ya malaki chapter 3 from verse number 13 go go ebala e re morena o re le boletše ka nna le nyatša Bjale le mpotšiša le re, Na re boletše eng ka wena? Le rile, Ga go thuše selo go hlankela Modimo. Go thušang go dira tše di go thušang go dira tše a, a, a, a re laelago tšona goba go itsholela tšeo re di dirilego ka go apara diaparo tša go ilela pele ga Morena Ramaatla wohle? Rena re bona ba ba e kgogomošago nke ke bona ba mahlatse. Bakgopo sa bona ga se feela go atlega, eupša ba leka Modimo feela ba sa hlagelwe ke selo. E re ke eme gana fa ke sa tlo tšwela pele. Lentšu la Modimo le re Morena o bolela mantšu a, o re lena batho e re le boletše ka nna gomme la nnyatša. Ka mantšu a mangwe, go na le mantšu a mangwe a re bolelang ka ona e le mantšu a sešupetšo sa go nyatša Modimo. Ke ka baka le e le gore dilo tše dingwe di ka se tšwele pele di ka se fele gore di ka se fele di tla no tšwela pele di hlaga ka baka lare re nyatša Modimo ka dipolelo tša rena e kwa re dipolelo tša gona di reng. Batho šiba re tšwela pele re bolela mantšu a gore go thuše go hlankela Modimo. Na gore re itapiša ka lefela re nyaka Modimo re mo hlankela re mo rapela mola le gore ba kgopo goba ba ikgogomoši bona ba tšwela pele e le ba mahlatse ba hlagelwa ke tše dibotse ba atlega mara rena re nyaka Modimo dilo di tšwela pele di e ba worse. Ke mantšu a e le goreng ge re a bolela Modimo o re re a mo nyatša ka baka la gore Modimo o dutše lentšu la gage ene Modimo ke maphafogela go phetha lentšu la gage jalo wa re re bolela dipolelo di šele re nyatša Modimo ba na le gore Modimo ke modika ke mo dula lentšu la gage o tshephagalela lentšu la gage ene o phafogela go le phetha gore re ipapetša le badira dibe Gore re ipapetša le bakgopo, re nyaka go tshwana le bona. Mola Dafita a re a e bolela bukeng ya Absalom, a re, O se ke wa tshwantšhiša le batho ba lefase, wa lebelela ka mokgwa ba atlegang, wa duma ka mokgwa ba atlegang ka gona, o sa tsebe merero ye ba e dirang gore ba fihlelele mo ba fihlileng gona. Modimo o nyaka rena re phela ka mokgwa yena a nyakang, ra se ipapetše le batho ba lefase. Ka baka la gore ge e le gore Modimo ke papa go rena tseba re le batho ba lefase ba dira bogopo ba dira dibe le bona ba ne papa go bona gomme o mongwe le o mongwe o na le wo e le go supplya o na le motho yo e le goreng ke tla re go na le o supplya ke tatag nka e bolela so a mongwe le o mongwe go ne le mo a dependang gona ge o le ngwana wa modimo o dependa go modimo ge e le o le ngwana wa lefase o dependa go tatago wa lefaseng gomme ke yena go fantše wena o di tlhokang goba o di nyakago gomme ga e le gore ka nnete nnete rena re re dumela tate wa magodimong gomme re tla tshepa yena ra dumela go yena ra se fele pelo ra tseba le modimo o re kwele ene o tlo phethagatša go ya le ka ditshepišo ka baka la re papa wa mo lefaseng se wa rena mara wa ba lefase o na le tsela tša gage tše e le goreng ba lefase ba mo hlankela ka gona gomme le yena a ba putsa ka mokgwa wa gona ke ka baka le le gore o se ka tsoga letšatšing la mohlolo o le ngwana wa modimo wa ipapetša le batho ba lefase ka baka la gore a o tsebe mano a ba logang bošego le mosegare gore ba tlege ba fihle mo ba fihlileng gona. Modimo o a kwata ngwanešu ge re ipapetša le batho ba lefase ka re o a tseba gore batho ba le mekgwa ye ba tlagang ka yona a se mekgwa ye mebotse. O nyaka batho ba e le goreng ba tla mo tshepa ba tseba gore tsela ya Modimo ngwanešu ya go atlega a e tshwane le tsela ya lefase ya go atlega. Modimo o na le tsela ya gage Efela le Modimo wa mo lefase le yena o na le tsela ya gage ya go dira gore batho ba gage ba tlege gomme nna le wena re sekebe ra ropa ke dilo tša lefase ngwana ešo ra feleletša re thoma go roga ka modimo re se yawae ra thoma go bona o karaga go mogola go ba ngwana wa modimo na e sale ke le ngwana wa modimo ke ya kereke ke tshepagaletše kereke ya gešu ke tshepagaletše le baruti ba ka ke rapela ke khunama ke dira jaaka moka Wa tseba ka bukeng ya ya kereke ya gašo ke ma leina la ka ke lona le rotator because a ke lofe ke dika ke le gona ke hlankela modimo mara ga gona ntho e ntokelang ngwana šere ke go botse mantšua o seke wa ipapetša le batho ba lefase gobane modimo wa rena ga a tshwane tata wa rena ga a tshwane go rena le tate wa magodimo le motile lefase le re beng mo go lona ngwanešo le na le Ntate wa lona, le na le Monga lona ya renang, ya le bušago. Go fela lentšu la Modimo le re, lena bana bešo le bana ba ka, gomme le ba fentše ba ba lefaseng, ka baka la re wa lena Modimo o ka mo gare ga lena go feta wa mo lefaseng. Ka mantšu a mangwe, go na le modingwana wa hlankelwang mo lefaseng, wa e le gore rena re hlankela modimo wa legodimo, re hlankela Modimo wa mogolo wa go feta wa mo lefaseng o se ka furafuratša ke dilo tša lefase ge wa lefase a ba fa tša lefase rena mo lešoga re le le tša lefase o ka re nka kwa pina yela e reng na ke le le nama ke lala moya wa ka ra itšea serious ra tseba gore o no ra gore a ke le le dilo tša lefase a ke le le dilo tša go thabiša nama ga ke le le dilo tše di kgotsofatšang nama ya ka e fela se ke se labalabelang ke se se thabišang moya wa ka ke lerato la Modimo, ke phološo ya Modimo, ke matlafatšo ya Modimo, ke go ba le in fellowship le Modimo, ke ntho e thabišang moya wa ka. Mara tša lefase tšona ga ke na mmereko le tšona, le go ka ntšeela tšona o sa itapiša ka lefela. Ke tshepile Modimo wa tla go mphološa ka mehla le mabaka. Ngwanešu re ke bolela mantšua. Modimo ga a nyake re ipapetša le batho ba lefase. A re tlogeleng go roga ka Modimo re sa itemoge, re tlo seka tšatši le lengwe ka baka la re Modimo ge e le gore ka nnete re a mo tshepa go reng re ipapetša le batho ba lefase. gore re lebelela batho ba ka di-next door ka mokgwa ba atlegang ka gona bantši modimo ba moroga ka ba sa mohlankele bantši ba progressa ba ga ntlo tše dikgolo ba reina koloi tše dikgolo gore re ipapetša le bona bogolo ba modimo ga bo go bonagale ka dikoloi le dintlo le mahumo a lefase bogolo ba modimo bo no ba gona inspite gore go tlhaga ka go tlhageng modimo ko mogolo Ga go re šite gore na wena o yeme kae o dira eng modimo e no ba mogolo le ga wena o ka tloga mo lefaseng modimo o sa no ba modimo and a ka se fetoge jale re ropa ke ntho e ngweši rena batho ba re phela mo lefaseng re re dumela modimo re re re batho ba semoya mara re sa laola ke tša senama re sana le ditumo tša senama ke bothata jo re kopanago le bjona ngwaneše modimo a le magodimo a re thuše gore kgone go lebelela dilo tša semoya go feta tša senama a re thuše gore re kgone go lemoga gore go na le tsela tše dingwe tše e le goreng ge re di swere ke tšona le ge e le gore mohlho mongwe a gona ntho e le goreng ka nama re bona e tšwelelela ka baka la re satane mmereko wa gagešongwanešu ke go tlo re ropa a tla re bontšha dilo tše di botse ka mahlo ra bona o kare ke dilo tše e le gore di perfect gomme a re lemoša re re bontšha mahumo a lefase a re ropa ka gore ge fela wena o ka dira so ke tla go direla so ra lebala gore ntho a se mathomo e tlhaga e gona ka lentšu la modimo Bibele e re lemoša gore Morena Jesu ga a ba le thabeng a rapela. A ile a ikona matšatši a 40 a le thapelong. Bibele e re Satane o ile a tla go yena a mo leka. Go ra re ntho e nngwe e re fang bohlatsišio, Satane ga a kgone. Mmereko wa gage ke go leka. And gore a kgone go succeed-a ka gare ga go leka ke ka baka la gore rena re a lekega and ga re lekega re a mokgahla gomme mmišene wa gage o ba successful. Jwale ngwane šere ko go botše ge ka nnete re le batho ba semoya Pauluse o bolela mantšu a bokeng ya ba Galata chapter 5 from verse number 16 O re, A re sepeleng re hlahla ke Moya, gomme re tlo lesa go phetha ditumo tša senama. A re sepeleng go laka ke nama ye, gomme re tla kgona go kgahla Modimo. A re sepeleng re lahle ditumo tša senama, ke mokgwa mo botswele re tla kgona go phethagatša le merero ya rena ya mo lefaseng. Ge re laola ke Modimo, ngwanešu, a gona ka mokgwa le gore Satane a ka kgona go wina meboya ya rena ka gona. Mara ge re dumella nama ya rena e re laatla, e re dumella, re e dumella gore re e fe tše yona e di nyakago, re e apeše tše yona e di nyakago, re e ješa ye yona e nyakago. E re ke go botše, ngwanešu, a gona ka mokgwa o ka kgahlago nama wa ba wa kgahla le moya ka gona. ye nngwe e swantšo o safara ge o kgahla nama ya gago go fetiša ngwaneso tseba re moyeng wa gago ke tlala fela ge o kgatla moya wa gago go fetiša nama mmele o swantšo gore o safare a go kgonege ke ka baka le lentšu la modimo bokeng ya bagalata le re mo go rena re ke nama le moya gomme moya o lwantšhana le nama ene nama e lwantšhana le moya a go kgonege ngwana ešo gore dilo tše di sepele together re mmele le nama ke ra re ke moya le mmele mo mothong dilo tše ka moka di na le ditumo tša tšona gomme ke kgetho ya rena batho gore na re fepa eng go feta eng modimo ke moya gomme ba ba mo rapelago ba tlo mo rapela ka moya le ka go rereša o ka lemoga ngwaneso gore modimo re mo rapela a se modimo wa go šoma ka nama ke modimo ya šomang ka moya gomme ba ba mo rapelago ba mo rapela ka moya le ka go rereša na ba mo rapela jwang ngwaneso ba mo rapela ka moya le ka go rereša re na le moya e lego molwedi ke moya o halalelang morena jesu ke yena nnete ye tlilego lefaseng gomme rena batho ra e amogela a gona motho ya ka rapelang modimo apart from the holy spirit a gona motho ya ka fitlhelelang go tate ge e se ka jesu e lego yana therešo batho ba ba nyakang go mmitša ba mmitša ka leina Ba tseba gore ge le bitša leina ye, Lentšu la Modimo le leina le le fegolwe ka godimo ga maina ka moka. E re gomme matolo ka moka a tla khunama. Ge a khunama mmitša, a tla mmitša ka lebitso. Ba tla mmitša ka leina le re filwego ka lona. a gona motho ya ka approachang legodimo a le yena so motho ya lengwelengwe ya batamelang go tate jesu kriste gore ke nna ye ke le batametang go yena a gona motho ya ka rapela modimo wa moya a sa mo rapele ka moya le ka go rereša re filwe moya e lego molwedi ke moya o halalelang re filwe leina la ka godimo ga maina le re rapelang re approacha modimo ka lona a go na motho ya ka go e phološa a go na motho ya ka go ke phološa ngwanešu re filo leina le re approacha modimo ka lona ke leina la marena jesu ba lo sobolela mantšu a bokeng ya ditiro chapter 4 from verse number 12 o re ga bolela o re a gona leina re le filwego o re legodimong le lefase le re ka go phološwa ka lona ka mantšu a mangwe o ra re a go sana any other name that has been given to us mo lefaseng leo le ka gore phološa mara re filwe leina le le tee ke leina la morana jesu ke lebitso leo re le filwego gore re kgone go phologa ka lona ge e le gore go swana le leina leo le šetšego morago o phela mo lefaseng wa lešo ke no go botša ntle le go ya morago gore o a tahlegong ka baka la leina le re le šalago morago šele ke leina la morena jesu kgoši solomon o bolela mantšua o re leina la morena ke sebo se se thata e re baloki ba tšhabela go lona gomme ba phologa na re tla phologa jwang re le setšhaba sa modimo ga re sa kitimiša maina a batho ba mo lefaseng ga re sa reta maina a batho re tlogela leina la morena re phologa ka leina la morena ene ke leina la morena jesu ngwanešu a re tšwele pele from bukeng ya malaki from verse number 16 modimo o re re sekebe ra mo nyatša re a mo nyatša ge re fela re itshola gore why re mo hlankela re a mo nyatša ge re fela re ke nyatšiša kae ka batho re re mola re swere tsela ya nnete ra feletša le re thoma go duma ditsela tša batho goba ditsela tša lefase ra thoma go bona o kare wa gola ga gona mogola ge re tlhankela modimo go phala ge re ya lefaseng re ya melateng ngwaneso go kwesa bohloko pelong go humana motho ya ba a tletše ka takatso ya modimo a hlankela modimo ka bojohle a mo rata a mo rapela bošego le mosegare mara go sasa wa mo humana ka gare ga setšhaba sa lefase a ntše a inwa tša go tonya a se sa ne mmereko le modimo ntouwe ke ikweša bohloko gore a re motho yo o fitlheletswe ko go compera a kgona go bona gore waele ke ya kerekeng go sa hlage se mara batho ba lefase ge bantši ba dira tšela tša bona bantši ba atlega a se katlego ngwanešu tseba gore satane o go fepa ka mpholo tseba gore satane o jwale ka kgogo ge re nyaka go e swara re tšama re beya dithorana re di tsentšha ka ngwakong ke mmereko wa satane batho ba bantši o ya not aware mara e re ko botse ngwanešu re fitlhile mehleng ya bofelo mo e le gore go nyaka gore motho a lote tumelo ya gage a go sa le nako ya go raloka diketo ke nako ya go tšea pelo ya gago wa e fa modimo wa tšea bojotlhe bja gago wa bofa modimo morana jesu o a boa ngwanešu disaene di šetše dišupetšo ka moka di a iponagatša go sa le motho a ngangang le batho ba e le gore ne ba sa tshepe taba ye ba tswaletše melomo gobane jwale dilo di hlaga pepeneneng re a di bona dilo tše pebele e di boletšeng di a hlaga ka mahlo jwale a go sale motho ya sa di bonego ke nako ya gore re tukise meboyeng gobane o yetla ngwanešu and a re tsere o tlaneng go ya ka pebele mara sa rena ke go itukišetša gore le mohlang a rotoga re kgone go mmona Nna ke re gona ngwanešu ke re lokiša tsela ya gago le Morena Jesu. A re yeng lentšu la Modimo from verse number 16. Lentšu la Modimo le re ke moka ba ba boifa go Morena bona ba boledi ba boledišana gomme yena a theeletša a kwa tšeo ba di bolelago. Gwa ngwalwa ka pukung mo pele ga gagwe maina a bao ba bego ba boifa gape ba mo hlompha. Yo, Modimo o nyaka batho ba mo hlompha, batho bešo. Morena Ramatla ohle o re, E tla ba setšhaba sa ka, ka tšatši leo ke tlago ka lona e tla ba ba ka. e re ke eme gana fa lentšu la modimo le re morena o nyaka batho ba ba mo hlomphago ba go hlokomela dipolelo tša bona ba seke ba bolela dipolelo tša go nyatša morena mara ba re bona ke ba morena ge e le gore o wa morena e ba wa morena ngwanešu ge e le gore o wa lefase e ba wa lefase ge e le gore o moloki loka o be moloki ge o le modiradibe dira dibe ka mantšu a mo ke le ka gore selo se sengwe le se sengwe se wena o se dirang mo lefaseng se dira ka pelo ya gago ka moka. Ge o nyaka go dira dibe, dira dibe ka pelo ya gago ka moka. Ge o nyaka go ba moloki, loka ka pelo ya gago ka moka. Feleletša pelo ya gago go ntho nngwe le nngwe yeo o e dirago, gore mohlang wa kahlolo, le ge ba go fa kahlolo, ba go fa moputso wa modiro wa gago, e be gore le wena o a kgotsofala gore ka nnete ke swanetše ke se, ka baka la gore ke sephetše. o se ka hwetša ngwanešu e le gore o phela boloki wa phela bodiradibe ka mohla wa kahlolo wa hwetša e le gore modimo ga go fa moputso o tšwela pele o belaela o re modimo gape nna ke ile ka ba moloki ya ba gore ngwanešu o humana se le goreng botsebotse se go swanetše nna ke re go rena ke re ge o direla modimo ka pelo ya gago ka moka o tla humana moputso wa bophelo bo sa felego nto modimo a nyakangši o nyaka batho ba ba mo nyakago a le noši ene ka dipelo tša bona ka moka bjale gore modimo o re modimo gore setšhaba se sa ka se o re o tla ngwala maina a bona go na le ntho bohlokwa šiko gore maina a rena a ngwalwe bokong ya bophelo ka baka la ge leina la go le ka se humanwe ka bokong ya bophelo ke gona go go fedile ka wena a re lote maphelo a rena gore re seke ra tla ra loba ka tšatši la bofelo nna le wena a re hlomphe taba ye a re lote mantšu a rena melomong re seke ba ra bona dilo tša lefase ngwanešu le ge le ka go tlaiša la se go fitša wena o di nyakang mara o seke wa fihlelela ke go roga ka modimo a re swaneng le tšona ke motho o re ka itshwantšhišang ka yena wa e leng a tlaišega kudu mara molomong wa gage a gona le lentšu le ka letele a neng a lentšha la go bontšha go nyatša modimo a gona le lentšu le letele a neng a lentšha la go nyenyefatša modimo a sa nka ke compara le motho o tsebile gore modimo o gona ene modimo o mo lebeletše ngwanešu nto e re swantšo re e be tlhokomeloši a re loteng melomo ya rena kudu-kudu batho ba re reng re dumetše go morena a re loteng melomo ya rena a re ithuteng go bolela dilo tša go se bontšhe go nyatša modimo o sekebe wa lebelela motho ya sa tsebe go modimo ya phelago selefase wa ipapetša le yena wa re goreng yena a atlega mona nna ke re ke tlhankela modimo ke sokola no ga o tsebe tsela tša atlegang ka tšone o nyaka go atlega go swana le yena gona molato molatele o dira tše le yena a di dirang o tla atlega ka tsela yene ya atlegileng ka yona mara tsebe gore ngwaneso go na le tsela ye modimo a nyakang re atlega ka yona e ka no ba e se bonolo ebile e se bose mara motho mang le mang ya re dumela go modimo o swantse gore a ithute go yemela modimo lentšu la modimo bokeng ya pisalome le re wait for the lord ya ba re patiently Emela Modimo ka patient o sa fele pelo, Modimo o tla phethagatša go ya le ka ditshepišo tše a di tshepišitšego.